Na mi xeweta kusuka etindhawini ta ku hambanahambana laha mi ni vukelaka mi ri kona vito ra mina ka ha ri mina Patrick Mativula se i video ya vumbirhi ni kha ni yi teka loko ni teka lowu wo sungula ni kume ku xikipa lexi na xi na njara yin'wana yi nga ku cincenki se ni boheka ku teka hi vuntshwa cause ni lava swa kahle ni lava video yi saseka se. Yimani ni teka hi vuntshwa tanihi laha ni tshembise eka nkarhi lowu nga hundza ta ku ni ta va ni kha ni analyse ti-album tinharhu leti vulavulaka hi Mambawulela ni analyse-ile album ya Xongi Rhangani na album ya Flora N'wa Chauke hinkwenu ta analyse na ya Doctor Rikhotso. i nqambi ya xigaza leyi nga kona ya ha ri yintshwa a yi se tiveka ngopfu a xigazini so mara i munhu loyi a produce-la hi mambawulela a tlangeriwa hi mambawulela a mikiseriwa hi mambawulela a tlhela mambawulela ka tinsimu tin'wana a va backing vocalist a yimbelela swin'we na na mambawulela ka this album. so i album leyi ni twaka yi tlangiwe kahle swinene album ya yingiseleka i album leyi dyondzisaka ka track tin'wani leti vulavulaka hi nsati wa mina track eleven ni twa yi ri educative ngopfu hi mhaka ya vukati and then na track. twelve leyi nge sala ni na famba track yin'wani is too much educative about hina ma Afrika ta ku vanhu va njhani yi kha yi compare na ma Asia hi hlamuseta mhaka ya ku ma Asia i vanhu lava support-anaku swinene mara loko ku ri hina ma Afrika ka swo tala a hi sapotani ha jelezelana ha phikizana so i tinsimu tin'wani leti ni kumaka ti ti dyondzisa ngopfu swinene. And then ka this album ni kuma ku ri na ti-hit tinharhu tinsimu letiwani ni twa ti ni bela swinene ni twa ti chayiwe kahle ni twa ti yimbeleriwe kahle ni twa ti ri na meseji wa kahle. Risimu ro sungula hit yo sungula leyi ni yi vonaka this album ya Doctor Khotso i album or i track twelve leyi vitaniwaka Salani Na Famba hi leyi ni kha ni vulavula hi yona. leyi kombetaka ku ta ku hina maAfrika hi hlupheke ngopfu hi mhaka ku a hi pfunani and then loko hi ya Asia i vanhu lava va va pfunanaka swinene i vanhu lava support-anaka mara lahawani ku na ku jelezelana loko no pfuna manimani heyi munhu loyi a nge ta titwa ngopfu heyi munhu loyi a nge he ni twisisi so hi swin'wana a vulavulaka hi swona ka that track twelve ya salani na famba and then ku va na track two laha feature-raka magologondzo i risimu ra kahle leri vitaniwaka vasati va hina ni twa ri chayiwe kahle swinene ni twa ri ba ni twa ri ri hit kusuka ka this album and then track yin'wani leyi ni twaka yi ri hit ka this album i track six leyi yi vulavulaka hi mincino. kumbe leyi vitaniwaka mincino ya xigaza ni theke leyi ni twa ku yi ba swinene laha a vulavula hi machangani lava khale loko va ri etikweni ra joni a va ti tumbeta swinene va nga lavi ku vulavula ririmi ra vona mara endzhaku ka loko Nelson Mandela a vulavurile leswaku un'wana na un'wana u fanele a va proud hi ndhavuko wa yena. hi vone se matsonga ma humela ngopfu erivaleni ma ti kombisa leswaku hi vona va mani so and then xin'wana ni nga xi kuma ka this album a ni nge yi vulavuleli ngopfu a ni nge vulavuli swo tala loko no ka ni nga rivali loko ni post-a this video ni ta vekela playlist or ni ta vekela album hinkwayo ka first comment se mi ta ma ti yingiselela hi n'wexe mi twa ku i album ya njhani. na loko mi lava vuxokoxoko hi nqambi leyiwani mi nga yi kuma eka Facebook yi vitaniwa Doctor Rikhotso and then ni kume ta ku na track tinharhu leti ti ti ti ti biwe xi gospel nyana so na tin'wani ti ve na meseji wa kona mi ta wu twa ni le ka wona ku na xi gospel ku na track. 11 leyi vulavulaka hi nsati wa mina leyi yi kha yi vulavulaka nsati wa mina famba kona kwaleni hi risimu lerin'wani ni twa ri meseji lowu famba na na risimu rin'wana ra ra ra ra gospel leri nge famba famba kona kwaleni famba famba kona kwaleni famba famba kona kwaleni eku vonakaleni ka Xikwembu. so loko a kha a ku vula ku nsati wa mina a fambi ku vonakala yena ni twa meseji lowu a kha a wu vulaka risimu leri u famba lana na risimu leri a ni kha ni ri yimbelela nyana i risimu leri ni twa ku ri chayiwa kahle hi format nyana leyi nga na xi gospel a ndzeni ka yona and then ku va na track four leyi vulavulaka hi Giyani yi vulavulaka hi nhluvuko lowu nga kona Giyani ta ku loko va fa va pfuxiwa va ntlangwini se va pfuxiwa. va vona nhluvuko lowu nga kona a va ta va proud ngopfu etikweni ra Giyani. And then na rona risimu leriwani though message wu nga ri gospel-e mara machayele ma kona i ma gospel. And then ku va na track nine leyi vitaniwaka a hi khongeleni and then hi ta kota ku hlula miringo. Se track leyi biwe gospel-e ka mayimbelelele na machayele. Xin'wana ni nga xi observer ka this track yi biwe . hi xitayele nyana xa maswabi muda nyana ni twa ku ri na this element ya leswi music wa maswabi muda ka tinsimu tin'wani a wu chayisa swona so a ni nge vulavuli swo tala mintirho a yi vulavuli hi yoxe ni ta kombela mi wacha ti-track ni ta va ni ti vekerile ka first comment loko ku ri munhu ka Facebook mi nga rivali ku follow or ku like that page loko ku ri me ni wacha eka ka YouTube ni ta kombela mi subscribe mi tlhe mi yingisela ti-track leti ni nga ta va ni ti vekele ni ri hosi a yi mi katekiseni endhawini ta ku hambanahambana la mi ni vukelaku mi ri kona hosi a yi mi hlayisi until next time inkomu mi va na siku ra kahle.